Ramhuai film an siam chhuah tawh a zawng a neuh neuh ngah em em leh tun hnu thleng pawh a la hla awm reng en tu ngah em em mi ten ah an sawi ban theih loh the exorcist movie kha chanzuah anih hma ho in thil thleng duhawm lo tak tak sawi tur a la awm nual mai a. A changtute zingah leh an chhungte chungah pawh thil tha lo a lo thleng nual. Chungte chu tun ṭum chu kan ngaithla dawn a. Mahse sawi ṭan tak tak hmain viewers te zingah hei chu i rawn post tawh rawn tiin awm leh takin a hma daia ka post tawh video ṭhenkhat te hi ka rawn repost zeuh zeuh ṭhin a. Channel an hrem laiin video delete ngai a awm nual a, khata ka delete ho kha ka theih ang ang te ka record ṭha leh vek a, ka edit ṭha leh vek bawk a. tin a hma aia update zawk te pawhin ka rawn siam leh thin a tichuan ka rawn repost thin chu chu min lo hriat sak ula he thil pawh hi kumli kal tak khanin ka lo post tawh a mahse delete ngai zinga a tel a tichuan tihian ka ui deuh hlek a chuvangin ka rawn record tha leh vek a tin ka rawn edit tha a a aia update zawk te pawhin ka rawn siam bawk a ka rawn repost a ni tih kha min lo hriat pui dawn nia. The Exorcist movie-a pastor anga chang kha film a rawn shoot ṭan tirh ni a, a fapa chu accident-in a boral thut mai a, film pawh hrilh lawk thei lovin a buai pha a ni. Pastor role changtu mai ni lovin a changtunu ber actress Linda Blair pawh he film a shoot ṭan tirh niin a piin a boral san thut bawk a, Film an shoot ti khaih lak thei tur thil a thleng nghal neuh neuh mai ni. Ramhuai Awng a aw thawh tu actress Mercedes Cambridge pawh kum sangkhat zakua Sawmriat pasarih khan a fapa in a fate leh a nupui a that a, a tawpah ama nunna a la nghe nghe. Mercedes Cambridge-i fapa in a hmangaih em em a nupui leh a fate rawng tak maia a that leh ama nunna hial pawh a la chu hriatthiam harh an ti em em a. Pawh innih thleng hian khatianga a fapa in a tihchhan kha an hre chhuak thei lo. Mercedes Cambridge sawi dan chuan a fapa te hi chhungkaw hlim thei tak mai, sum lamah pawh buaina nei lem lo, chhungkaw lamah pawh harsatna lian tham tawk ngai lo a ni a ti a. A fapa chu a nupui fanau te that tura fuih pawrhtu a awm ngei a nih a ring bawk a ni. The Exorcist a chang ve, Drake leh Facility te pahnih pawh The Exorcist film release a nih hmain an thi a. Actor pakhat zawk Jake hi heart attack vangin a thi thut a. A thi atanga kar hnih hnuah Vasily T hi a thi ve leh bawk a ni. Tin an ni pahnih hi mak tak maiin film-ah pawh khanin an thi ve ve bawk. A mak riau in ti ve em? Hei vang hianin Exorcist film en tawhte chuanin an ni pahnih thihna pawh hi thlarau sual inrawlhna thil anih an ring a ni. The Exorcist-a a changte nu, Linda Blair hi film an siam lai khanin kum sawm pali lek a up a la ni a. Mahse The Exorcist movie release a nih hnuah a movie entute chunga thil mak tak tak te, ram huai hna thawh nia ngaih theih tur thil a thlen zui reng avang leh a changtute zingah pawh thil duhawm lo tak tak tawng an awm chhoh tak reng avangin a changte nu ber kum sawm pahnih mi lek Linda Blair chuan in huat a hlawh phah der mai a. Miin amah chu an dem nasa hle. Linda Blair chuan intha a vona te hial a dawng chho chen a. Thah tum tu a ngah thin em avangin Warner Bros lam chuan Linda Blair sahimna tur ngaihtuah sakin bodyguard an rawisak tawp mai a. Bodyguard te chuan darkar sawmhnih pali teh meuh mai chu an inven chhawk thin. Linda Blair mai ni lovin a chhungte thlengin miin an tibuai thin bawk a, Linda-i chhungte pawh an him lo vek a ni. Mahse, bodyguard neih chuan awmzia a awm meuh lo vangin Lindaite chhungkua chu a thian hnai tak te nen chuanin hmun dang a insawn tawp turin an ti a, in dang an lei tawp a ni. An address thar chu tar lan phal a ni lo nghal bawk a. Bodyguard te chuan thlaruk chhung chu an veng hman a, mahse, bodyguard an awm reng lai pawhin inah luhruk tum tih vel an awm reng tho avangin awmzia neiin an hre lo va, chuvangin hmun dangah tuma hriat lohna insawn mai chu an duh ta a ni. Mahse heng thil zawng zawng hi The Exorcist movie lar zual tak tak lai leh an release deuh hnua thil thleng kha a ni tih kan hriat tel a pawimawh. Film siam a nih lai khan thil mak tak tak a thlen fo vangin director chu a ngai a tha chiah lo a ni maithei. Reverend Thomas chu an film shootna hmun tur zawng zawng leh thil mak thlenzinna ber changtunu room-ah chuan exorcism ti turin a va ngen tawp mai a. An film siamah chuan ramhuaia inrawlh ve ngei a nih a ring ta a ni. Thlarau sualte hnawt kiang turin an director ber chuan Reverend Thomas chu a ko tawp mai a, mahse Reverend Thomas hianin a tirah chuanin a lo duh lo. Mahse, thil thleng a tam telh telh avangin leh film production team leh actor te hnen atangin thil tha lo thleng eng eng emaw a hriat ve fo avangin shoot na hmunah chuanin a va kal ve ta nge nge a tichuan room tin te chu mal a sawm ta a ni. He film hi a trailer an tih chhuah hmasak ber chawmin a rapthlak em avangin ram hrang hrangah chhuah phal a ni lo nghal a. Tin, kum sawmli panga chuang a liam tawh hnuah pawh sawi a la hlawh reng bawk a. A entute chungah thil tha lo mak tak tak sawi tur a tam avangin he film hi ramhuai inrawlh tak takna movie tia sawi hial a ni bawk a. A film en zawh hnuah hlauh nei ta thut, thlarau sualin an chenchilh ve ni ngeia in ngai tlat. Inngaihbel phah tlat avanga ât phah ta sawi tur te paw'n lo awm a ni awm e. An sawi dan chuan scene pakhat an shoot laiin Changtunu khum chu a rawn che vak vak mai a. A tirah chuanin staff te tih emaw an ti. Mahse a lo ni reng reng lo. Staff te tih chawp pawh ni lovin amah chuan a rawn che ta vak vak mai a, khum chu a che mai ni lovin a rawn kang tel bawk a ni tiin an sawi. Hei hi chu tel lai vela inthiante nen emaw in unaute nen pawha insawi nasa thin thil a nih tho ka ring a. The Exorcist film an shoot lai hianin changtunu khum hi amahin a lo kang tak tak tih thawm vel kha chu a lar ve thin em kha maw in la hriat ve ngei ka ring. The Exorcist film hi Kumsangkhat zakua sawm sarih pathuma cinema pek chhuah a nih tum khan a hmun a en tute zinga luak leh luhai a tlute, natlawkna em em pawh awm lova chau thutte an tam em em a. Hmeichhe pakhat phei chu a tlukna lamah a kha beruh a khi hial a, film siamtute hi a khing nghe nghe a ni. Tin, hemi ṭum hianin movie entute zingah hian hriatna hlauh zui sawi turte pawn lo awm a ni awm e. Doctor leh police te pawhin zan kha thil thua a mi hrang hrang chunga thil duhawm lo tak tak a thleng sup sup mai chu mak an ti a, han buaipui vak ngaihna an hre bik lo. Thlarau sual a ngam pa hle a nih hi tih bak sawi tur an nei lo a ni. Thenkhatin an awi lo ve thung a, a movie theh lar tum na mai mai a ni. Luhai a tlu te pawh kha movie staff te ho bak an ni lovang, hei hi chu plan mai mai a ni ti tawk te pawh an lo awm ve thung. Nang ni enge in ngaih ve dan le? Ṭum khat chu changtunu te inah scene pakhat an shoot dawnin director chuan parva inchhung a rawn thlawk kual sak mai chu a hmu a. Hnawhbo a tumna lama inchhungah kang mai a ti chhuak palh a. Changtunute in tur anga an tih an siam chawp in chu a kan phah a ni. Mahse mak tak maiin changtunu room ber erawh a kang tel ve eih lo thung a. He kang mai chhuakah hianin room hrang hrangte chu a kang chhe hlawm a. He kang mai chhuak avang hian kar hnih lai mai film shoot an chawlh phah nghe nghe a ni. Pathian thusawi thin zing a lar em em Billy Graham chuan The Exorcist movie chungchang hi a lo sawi ve tawh a, A film hrim hrimah khan thlarau sual hnathawh chak tak a awm sa a ni tiin a sawi tawh. He film hian an shoot ṭan tirh phat atanga buaina neuh neuh an tawh fo thin avang hian mi tam tak ngaihdanah chuan Pathianin a film hi siam chhuah a rem ti lo ania nge an ti a. thlarau sualin a hman tangkai theih tur thil a nih dawn avangin Pathianin The Exorcist movie chu siam a rem ti lo a niang an ti rum rum a. Ramhuai film dang tam tak hlauhawm leh rapawm tak tak te pawh an siam chhuak zel a. Mahse, The Exorcist movie ang reng rengah thawm nei lian, thawm nei rei, thlarau sual inrawlhdamna tia an sawi ngam ngat leh neuh neuh ngah zui hi a la awm lo thung an ti. Dawn zir ring pawhin boruak kha a nei lian hle mai a, Annabelle's Doll tih te pawh khanin boruak chu a rawn nei lian hle bawk a, en pawh a hlawh a, a hit em em bawk. Mahse heng ramhuai film hit tak tak te hianin kum sangkhat zakua sawmsarih pathum vel daih tawha an tih chhuah tawh The Exorcist Movie erawh a tluk lo hle tiin an sawi thung a. He movie hi mi thenkhat chuan kei chu a hlauh awmna pawh ka hre lo ve, in lo ti mai thei. Mahse, mi tam zawk tan chuan mahni chauha zan rei chu sawi loh, chhunpa chang khawlum em em lai pawha mahni chauha in a awm laia en ngam chi ramhuai film a ni tlat lo tiin an sawi a ni. Awle, khangte kha The Exorcist movie an shoot ṭan tir aṭanga an release nu thleng pawha thil mak tak tak leh danglam tak tak mai thleng ṭhin nia an sawi lar te chu a ni a. The Exorcist movie hi Kawmsangkhat zakua sawmsarih pathum a tihchhuah kha a ni a. Chutiang a nih chuanin Kawmsangkhat zakua sawmsarih pakhat sarih hnih inkar vel an siam ngei nih a rinawm bawk a, a rei tawh em em mai a, kum tam tak liam ta kha a ni tawh. Mahse chuti chung pawh chuanin tun thleng pawh hianin kum tam tak a liam tawh hnuah pawh, thawm hi a la nei lian em em a, mi tam zawk phei chuan tun hnua ramhuai film siam chhuah te ai pawh hian a la hlauh awm zawk e an ti hial a ni. Chutiang khawp chuan mi thinlunga a thawk na bik a, heti khawp mai a boruak a neih len bik danah leh a film en tawh tu te pawh in a tun hnu thleng pawh ah ramhuai film hlauh awm ber pawl a la nih reng thei danah hian thlarau sual chu a in rawlh ngei a ni an ring tak tak a ni. Awle thlir tute in ngaihdan te comment section lamah in lo sawi ve dawn nia. Tun atan chuan khati zawng kha ni leh phawt mai se, in hun lutak senga ka video min lo thlir sak thin avangin lawmthu ka sawi a, video ka post leh turte min lo ngaihzan sak leh dawn nia.